Kehti Lai Channel a zawmi vialte nan za kan tlei hna. Lairam Media Group zarkhat chung thawngpang thar a reltu suimen thawngpang thar bitlang LSA Total Band cu buaibainak um lo tein liim a si. A voi hleiruknak Mizoram Open Chess Championship Lawngtlai ah ngeih a si. LADC cozah nih zungṭuantu ding appointment zeimawzah a chuah. Thawngpang thar fiangfil deuh in LSA Total Band cu buaibainak um lo tein liim a si. Lai Student Association General Headquarters Lawngtlai timto i Government Region Higher Secondary School Lawngtlai ah Geography le Sociology cawnpiaktu Bunhfek ngiat hi September nihnih thawk in toṭalbe an ngeihmi cu khuapi chungah le a pawng hrawngah buaibainak le harsatnak tlunglo tein donghter a si. September ni hnih ah khan toṭalbe ni hi ngeih a si hnuah September ni thum ah khan National Highway 54 khar a si fawn i LSA pawl nih an ngiat bantukin Mizoram cozah in an duhmi an hmuh caah cawnpiaktu ngeihtu ruang i toṭalbe tuah le thil dang lungtlin lonak an langhtermi vialte cu hi ni ah hin dongter a si ti an phuan. LSA General Headquarters Lawngtlai hruaitu le sinin bia kan theih ning ah Government Region Higher Secondary School Lawngtlai ca i Sociology le Geography subject cawnpiaktu ngeihnak ding catial copy an hmuh cang ruangah le Mizoram Public Service Commission Aizol hi nih hi cawnpiaktu post alongmi chilkhahnak dingin dingi advertisement ca an chuah cang ruangah kan lung a tling cang i total ben kan dongternak cu a si tiah an chim. Bia kan theih chap ning ah GRHSAC cawnpiaktu cozah nih a lak ding ah hin Geography le Sociology Department caah pahnih veve a um i Mizoram pumpi ah cozah nih post sawmthum paruk lak a timh ti a si. Rak phuan cang bantuk khan kum thong hnih le pathum thok in LSA pawl nih hin an rak buaipi cang i zahan nai September ni khat thok in cozah an tun ṭhan i Caṭal band tiang tiangin hma an laknak cu a si tiah bia kan theihnak nih cun a chim. Joint Co-ordination Committee YLS Headquarters Sangau and South Van Lai Phai Group YMLA cozah aiawh lamkal fialmi hna darzokai tipi ah i chawnhbiaknak an ngei. Darzokai tipi hleidonmi rian ṭuan a muan tuk ruangah le marbot a rawkmi cozah nih an ngeihsak lo ruangah Co-ordination Committee nih bia ceihnak a ngei i September ni thum nilaini ah tuṭal ben timtuah siseh tiah bia a khiah i cozah nih cu thawngpang cu a theih in PWD department in SEEE le SDO hna coordination committee chawnbia dingin a vun thlah hna. September ni hnih zanlei suimilam pahnih ah Darzo kai tipi VC hausa i chawnbiaknak an ngei. Coordination Committee hi an chairman Pu LS Lalhming Thang nih a kurit hna i member kul le hnih hrawng an si. Hi an i chawnhbiaknak nih hin theipar ṭha chuahmi zeihmanh a ngeih lo ruangah September ni thum ah khan Nilaini ah khan Uai le Saphet quarter sangau kul chung i khua vialte ah le South Vanlaiphai Group YMA kul chung i khua vialte ah total ban tuah a si. Total ban hi mipi nih an thlawp ṭha ngai i ahohmanh ramleng chuak le zungkai an um lo ti thawng kan theih. Hi tuṭal band an tuah chan cu Darzo kai tipi ah hleihlah an donhmi hi kum thonghnih le hleithum chung i dih ding timi a si i atu tiangah an dih kho rih lo. Hi tipi ah hin marboat a rawk fawn i hleihlah a um fawn lo i mipi nih harnak tampi an tuar cuahmah a si. Hi hleihlah hi cozah nih September thla chung i a dih lo a si ahcun October ni khat thawkin tuṭal band hi rikhiah um loin tuah ṭhan an timh ti thawng kan theih chih. Mizoram cozah aiawh in PWD department zung in nawlnak an vun tuah i October thla chungah kan dih hrimhrim ko lai. Cu ruangah cun October thla i total ben tuah nolh nan timhmi hi tuah hrim hlah u tiah an nawl ṭhan rih hna. Hi hleihlak hi sing, sing zahnih sawmnga pahnih leng dih in contract pekmi a si. A ṭuantu hi MS Guha Nyogi and Associate Kolkata company an si. Mizoram cozah nih phaisa zeimawzah a pek cang fawn. Cu hnu ah atu tiang a dih kho rih lo ti thawng kan theih. Hi hleihlak a hmangtu hna hi minung sangthumnak tam deuh an si. Avoi hleiruknak Mizoram Open Chess Championship Lawngtlai ah ngeih a si. September ni thum in ninga tiang ah khan Lai Autonomous District Council Conference Hall Lawngtlai ah avoi hlei ruknak Mizoram Open Chess Championship lente cu celh a si i hi caan hi Pu V Zir Sang LADC Chief Executive Member nih a on. Hi caan i bia a chimnak ah khuallian Pu V Zir Sang nih cun Chess Association hruaitu le player pawl nih ruahnak thar ngei i kan ruah a herh zeicahtiah cun thathut lonak Phen hi aa celhmi kan lo ngai tawn. Chess game hi a ṭha le hoi i ruahherhnak games a si. Cun hruaitu le zong nih district level le national level tiangin player kan tuahser kho maw ti kan i ruahherh tiah a chim. Hi chess competition ah hin player sawmsarih pathum an i tel i Michael Lalruatdik le Joseph Lalruatfel kum hleihnih veve cu player ngakchia cem an si lioah Pu A Thang Rum kum sawmsarih pali mi cu player upa cem a si. Lal Nun Sang cu tutan Mizoram Open Chess Championship ah hin a champion i Thang Cung Nung le F Lal Ṭha Sang cu pahnihnak le pathumnak an si hleiah consolation prize minung pakul nih an hmuh fawn. LADC cozah nih zungṭuantu ding appointment zeimawzah a chuah. Lai Autonomous District Council Education and Human Resource Development Middle School Education Officer nih August ni kul le ni sarih ah khan office order ca a chuah i minung kul le thum hna cu office siating teacher le Hindi teacher caah appointment a pek hna. Hi lio ahhin Pu Si Zoramthang Executive Secretary LADC zong nih office order ca ṭhiamṭhiam a chuah i minung pali hna cu appointment a pek ṭhiamṭhiam hna. Cu hna cu B. Lalhmachuan Veterinary Field Assistant AHM Vety Department F. Angel Van Moy Lower Division Clerk, R. Vanlalpek Coach Grade II Sport and Youth Department le Saklian Forest Guard Environment and Forest Department te hna an si. Hi order i a langh ning ah hi hna pali hi an hlawh fix a si rih nain kum thong hnih hlei nga July ni khat thok in increment pek an si te lai ti a si. Rak phuan cang bantuk khan LADC cozah nih hin kum thong kum thong hnih le hleili chungah ṭuantu Master Rollin za le sawm sarih leng a rak lak fawn cang. Association for Lai Language Longtlai nih Standard Lai alphabet an tuahmi Pathian sinah thlacamnak in an pek than. September ni nga chun hnu ah khan Association for Lai Language Longtlai Office Bearer Committee meeting cu Pu K Lal Chan Kim Judicial Officer District Council Court LADC Zung Chambera an thu i hi caan ah hin Reverend EF Sang Chem AFL President a simi nih Lai Autonomous District Board of School Education kalpimi Standard Lai alphabet Cart an tuahmi cu Pathian sinah thlacam bongbel hal in a pek chan. Hi AFL hruaitu Thu Ṭimi nih hin signboard tar siseh tiah an rak ceihmi Language makes menace a nation or a tribe timi cu LADC zungpi phanh hnan deuh lam dil tlang ah khin tu kum chung hrimhrim ah tar siseh tiah biakhiahnak an tuah. LADC cozah nih Lai JC aa thuam lomi cu nikhat lo a kat cang lai. Lai Autonomous District Council Executive Secretary le General Administration Department nawlngeitu a simi Pu Si Zoram Thang nih August ni kul le ni sarih ah khan warning ca a chuah i LADC tang i ṭuantu hna caah cawn nikhat ni paohpaoh ah Lai JC aa thuam tawn ding timi hi nawlbia dir ciami a si. Sihmanhsehlaw September ni kul le ni nga ah cekhhlai a si i ṭuantu zeimawzah nih hi nawlbia hi zul loin laithi thuam in an i thuam lo tiah tlaih an si. Tu hnu ah cun nan i thuam lo a si i hngalhchuah nan si ahcun ni khat hlawkat nan si lai i chimbuai khawh a si ti lai lo tiah cachuah nih cun a chim. LADC cozah nih hin kum thonghnih le hleithum kum hram thawk in laithi thuam in aa thuam dingin chung ṭuan caah order hi a rak tuah cang. LNG Lai idol kum thonghnih le hleili khuallian caah Pu H Zo Thang Lian MLA cu khuallian a si lai. Lairam media group le The Chinland Post ṭangṭi nih a timhtuahmi Lai hla, sa thiam kawlnak Lai idol i khuallian dingah Pu H Zo Thang Lian Parliamentary Secretary Mizoram cu thim a si bantukin amah zong nih a hna a tlakpi ti thawng kan theih. Pu H. Zothang Lian, Member of Legislative Assembly le Parliamentary Secretary, Government of Mizoram a simi hi Central Ianglai Association ah voi zeimawzah President a rak si cangmi a si. LMG Lai Idol kum thong hnih le hleili cu zarh hnih lawng nih a dan cang. Lairam media group Lawngtlai le The Chinland Post Fidi Group Hakha nih a timhtuahmi Lai Idol cu rak chim cang bantuk khan India, Myanmar le Bangladesh ram chung um caah kalpi a si nain a nikhua a rak neih ngai cang zongah Bangladesh le Myanmar in participant atu tiang cun an um rih lo. Atu tiang i Lai Idol form a la ciami hi minung zakhat leng an kai cang i a caan kan phanh lonak cu zarhhnih lawng a si cang.

host le theme song kong an ceih pinah idol timtuah chungah hin special night tuah si selaw Pu Kyaw Hmung le Pu F Lalhut Lalhulh night hman si se tiah biakhiahnak kan tuah ti thawng kan theih LMG Lai Idol timtuahnak kalpi cuahmah a si lio ahhin rak phuan cang bantuk khan a tlamtlin khawhnak dingah ramchung ramleng in bongchannak tangka mi pumpak le bu sinin a ra thluahmah i Nai deuh i bawmchannak tangka petu hna cu Chin Baptist Church USA dollar thongkhat, Texas Chin Baptist Church dollar zanga le CBC USA nubu te hna an si. Bia theihnak hngalh sual ruang i rak phuan sualnak ah ramli miphun ca i tangka a petu hna LMG News Cell min in nan ngaihthiamnak kan in nawl hna. Hi Lai Idol tlamtlin khawhnak lai bawmchannak tangka le Lai miphun dawtnak ruang i ruahnak, hmurka le thil dang in thazaang petu vialte hna nan cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. Thawngpang thar dongternak lai. LSA Total Benzu buaibainak um lo tein liim a si. Avoi hleiruknak Mizoram Open Chess Championship Longtlai ah ngeih a si. LADC cozah nih zungṭuantu ding appointment zeimawzah a chuah. Khavial katu zarh chung thawngpang thar kan van phuan khawhmi cu a si.